y podlediad am siaradwyr Cymroeg newydd. Fy enw i ydy Richard Nosworthy ac yn y penod yma, fy ngwestau i ydy Andy Bell. Mae Andy yn byw yn Awstralia, ond cafodd e i fagu yn Lloegr a dysgodd e Gymraeg yno ac yn Abertawe, lle ath e i'r prifysgol. Mae Andy yn caru darlledu ac mae wedi gweithio i gwmnïau teledu a radio. Heddiw mae ganddo fe bodlediad am y pwnc o'r enw Rhaglen Cymru. Cyn i ni glywed gan Andy, dyma hysbyseb fach. Pan dwi ddim yn podledu, dwi'n helpu pobl eraill i gael eu negeseuon allan. Trwy hyfforddiant, ymchwil a chyngor, dwi'n gweithio gyda sefydliadau i wella'u gwaith cyfathrebu nhw. Ewch i richardnosworthy.cymru er mwyn darganfod mwy. Nawr, ymlaen at fy sgwrs gyda Andy. Wel, Andy, croeso mawr i bodlediad hefyd. Wel, diolch yn fawr am y croeso ac am y gwahoddiad. Wel, mae'n neis gweld dwi neb a siarad gyda ti ar ôl gwrando ar nifer o uh, dy bodlediadau dy hun, a byddwn ni'n trafod hynny yn y man. um, Wel, o leia mae yna un band awr da fi, felly... O, oh, wel, mwyn y cyn codi yng nghalon. Gwych iawn. Um, so, i bobl sydd ddim yn dy nabod di, rwy ti'n byw yn Australia ers nifer o flynyddedd, flynyddoedd ac um, wrth gwrs uh, yn dod o Gymru. Uh, ond uh, just dweud ychydig bach am beth wyt ti'n neud ar hyn o bryd, ble rwy ti'n byw, um, Beth yw dy fywyd yn Awstralia ar hyn o bryd? Wel mae'n bywyd eitha braf a ddweud y gwir yn onest. Dwi dwi wedi ymddeol yn swyddogol a chyn hynny o'n i'n gweithio ym myd teledu a radio a yn teledu masnachol a hefyd t- yy darlledu cyhoeddus a fan hyn. Dreulies i blwyddyn yn y gwasanaeth sifil ym maes cyfathrebu ac o'n i ddim cweit do blaen da hwnna ond yym mi ddes i i Canberra i ymuno â'r gwasanaeth sifil ac felly dwi wedi aros yn Canberra ar ôl gadael y gwasanaeth sifil, ail ymuno â'r darlledwr cyhoeddus yr ABC ac yna ymddeol ers rhyw chwe blynedd ac yym dwi'n neud tipyn bach o bethe gwirfoddol. a darlledu a raddio i'r deillion fan hyn. Hefyd dwi'n beirniadu cynyrchiadau theatrig amatur ar gyfer gwobrau a hefyd dwi'n gwneud peth gwaith pro bono ar gyfer ambell i fudiad ym maes cyfathrebu ac wrth gwrs dwi'n dal i gyfrannu I'r bbc, dwi wedi bod yn rhyw fath o lais Awstralia i bbc Cymru ers 1988.
Fantastic, ie, a dwi wedi clywed ti ar Radio Cymru, yn siŵr bydd nifer o randarwyr uh, wedi dy glywed di yn barod. Um, ac i, i ran fwyaf o'n uh, grandawyr sy'n yng Nghymru, ond wrth gwrs mae yna rhoi dros y byd, ond uh, pa fath o le uh, rwy ti'n byw ynddo fe ar hyn o bryd, a sut mae'n cymharu gyda bywyd uh, nôl yng Nghymru? Wel, mae'n wahanol iawn. Na'r cyfan allai weid, um, mae'r... Ond mae rhaid i mi'n bwysleisio, mae Australia yn fwy na Chymru gyda tywydd gwell. A mae ffordd o fyw, ffordd o ymgymryd â bywyd yn wahanol iawn ac mae wedi, mae'r wlad ma wedi newid ers i mi gyrraedd fan hyn. Mae'n wlad amlddiwylliannol, mae'r gair neu term aml ddiwylliant yn un sy'n cael ei grybwyll yn reit aml, multicultural, ac wrth gwrs yn yr pan ddaeth yr Ewropeaid yn uh, 1788 Oedd y bobl frodorol wedi bod 'ma am tua dri gen mil o flynyddoedd cyn i'r i Captain Cook gyrraedd, ond ers hynny mae bobl o bob rhan o'r byd wedi dod yma ac o ganlyniad wedi dylanwadu yn enwedig ar y pethau ni'n bwyta fan hyn. Chi'n mynd o barbeciw i pad thai i butter chicken i pizza i shish kebab a nôl i steak and kidney pie fan hyn. Uh, felly, um, mae'n dipyn bach o baradwys o ran bita a ddweud y lle ac o ran chwaraeon, wrth gwrs. Mae chwaraeon yn bwysig gan fod y, y wlad mor fawr. Mae'r pethau sy'n un o'r wlad yn tueddu fod yn um, rhai syml fel chwaraeon criced yw'r gamp genedlaethol ac wrth gwrs Ym mis Tachwedd fe fydd cyfres y lludw yr Ashes yn ail ddechre gyda phum gêm prawf ac wi'n gobeithio gwylio tîm Cymru a Lloegr, fel dylwn i alw'r tîm, yym pan maen nhw'n chwarae yma yn Canberra yy ar ôl y gêm brawf gyntaf wi'n credu yn y gêm sy'n cael ei drefnu gan y Brif Weinidog. A mae Canberra ei hun, i fi, sydd ddim yn nabod Awstralia o gwbl, Dwi'n cysylltu CAMRA gyda Llywodraeth a dim lot arall i fod yn onest. Dyle fi bod mwy falle am y wlad, ond uh, pa fath o ddinas ardal ydy ardal Cambra felly? Dinas gwneud, neu dinas wneud, i beidio camdreiglo. Um, Fe benderfynwyd wrth ffurfio Awstralia o'r am am ambell i goloni oedd wedi cael ei sefydlu ar ôl 1788 i ffurfio Awstralia, oedd angen prifddinas, oedd Sydney a Melbourne yn yn erbyn ei gilydd, felly penderfynwyd lleoli prif ddinas hyn a hyn o filltiroedd o Sydney ar y mwya a hyn a hyn o filltiroedd ar y mwya o Melbourne. O ganlyniad, dyma ni, dinas o Tua hanner miliwn o bobl, nid ar yr afordir, mae'r rhan fwyaf o bobl Awstralia yn byw ar hyd yr afordiroedd, y rhan fwyaf yn y dwyrain, ac y rheswm am leoliad camera un un gair, dŵr. Felly, dan ni'n byw yng nghanol mynyddoedd, dan ni ryw bymtheg can troedfedd, o uchdraw o'r môr ac da ni yng nghanol mynyddoedd gyda'r enw hyfryd iawn y Brindabellas ac os dwi'n gadael y sedd yma a mynd i'r ardd gefn dwi'n jyst yn gallu gweld copa'r Brindabellas o'r ardd. gefn. Felly mae'r ffordd o fyw yn wahanol, mae'n yn hamddenol ar adegau, a mae'r ffordd Aussie o ymddwyn yn wahanol, ac erbyn nawr, er fy mod i'n dal i gredu wi ddim yn Aussie go iawn, wedi bod yn ddinistrydd ers dros 30 awd, dwi'n Aussie pan wi ddim yma, a pan wi yma, wi ddim yn gwybod beth ydw i, wi, achos wrth gwrs, um, dwi'n dod ac elfennau o'r hen wlad gyda fi, a fyddai byth yn, yn gadael rheini wrth fyw hyd yn oed ar ôl cymaint o flynyddoedd. Wel, yn, yn sicr, uh, un elfen yw bod ti'n Gymro, Cymro, Cymra, Cym, Cymro Cymraeg, um, A mae hynny yn mynd â ni yn ôl mewn amser i uh, dy blentyndod, a ni wedi trafod hyn ychydig bach yn barod, ond wrth gwrs mae'r dau, uh, dau bwnc sy'n sy bwysig iawn i ti y Gymraeg a darlledu, maen nhw'n pethau nath ddechrau pan oedd ti'n ifanc iawn, iawn, iawn, nôl yn, yn Lloegr. Yn Lloegr o'n i'n byw, ges i'n ngeni yn Swydd Gaerhirfryn, Lancashire, yn, mewn tre o'r enw Fleetwood, sy just i'r gogledd o Blackpool. Felly, Sand Gronan ydw i yn y bôn, hynny yw dyna enw a bobl sy'n cael eu geni yn yr ardal yna. Ond symudon ni fel teulu i Sunderland pan o'n i'n rhyw bedair oed, ac yna i Linden pan o'n i'n chwech. Felly es i o acen, rhyw fath o acen gogleddol, yym, hynny yw Lloegr, i fod yn rhyw fath o, nid Geordie fel y cyfryw, ond yym o'n i'n gallu siarad fel y bobl leol yn East Herrington, County Durham, ac yna mynd lawr i Linden, Lannan, a siarad fel 'ny. O'n i'n gwylio 64, rwy'n credu, 63 falle, Amser cinio yn East Herrington, ac dim ond dwy sianel oedd yn fod pryd hynny, ac yn mawredd mawr, am un o'r gloch, roedd 'na raglen ar y ddwy sianel, am ddwy gloch, am un o'r gloch y prynhawn, y naill yn One Clock Show ar Tyne Tees Television, a'r llall Pryd hynny, oedd unig gynnyrch y bbc mwy na lai ar deledu yn y Gymraeg yn cael ei darlledu am un y prynhawn, amser cinio. Ac o'n i'n eistedd yna, ac oedd y rhaglen 'ma yn dod 'mlaen, o'n i ddim yn deall gair, ac o'n i'n meddwl, 'o, ma' hwn yn ddiddorol. Ac rhyw ffordd neu gilydd, yym, ges i'n s- dwi wedi defnyddio'r gair ambell i dro, ges i'n swyno gan yr iaith, a hefyd dwi'n credu fel rhywun oedd wedi symud o un lle i'r llall i'r nesa, o'n i, oedd ddim gwreiddiau 'da fi. Yn nheulu ar ochr mam swydd Amwythig, felly o'n i'n ymwybodol iawn am Gymru a'r iaith Gymraeg, ar ochr 'nhad Manceinion a'r Alban. A cafai'n ddweda i, ges i magwraeth taleithiol, provincial upbringing, hynny yw, a o'n i ddim yn bachgen metropolitan o gwbl. A gan fod 'na ddeng mlynedd rhwngtha i a mrawd, ma' mrawd yn ddeng mlynedd yn hŷn na fi, o'n i fel unig blentyn i ryw radde, felly roedd Gweld y byd 'ma o'n i ddim yn ei deall am un o'r gloch ar y teledu o Gymru, oedd e'n rhyw fyd arbennig i mi ac dros y blynyddoedd, pan o'n i yn yr ysgol yn y nawdege, mi geisies i ddysgu Cymraeg am Teach Yourself Welsh, gwbl anobeithiol, ond yn ffodus iawn yn y saithdegau cynnar ddes i ar draws dau beth. Um, Welsh is Fun, llyfr sy'n dal mewn print, fi'n credu, gan y Lolfa, um, a hefyd o'n i'n ddigon ffodus i fod yn Llundain ac roedd rhaglen ddysgu Cymraeg ar bbc o'r enw Dewch i Siarad, ac drwy Wyrth, roedd y rhaglen honno yn cael ei ail-rhedu ar bbc Dau, a rhwng Welsh is Fun a Dewch i Siarad, ddechreuais i ar y ar y daith 'na ni'n sôn byth a hefyd, fel rhai sy wedi dysgu Cymraeg, yn ôl, ymlaen, a i bob ochr, ac erbyn diwedd yn croesi Y bont. Ond i grybwyll.
y bont i rigelder uh, Cymraeg mewn ffordd, ie? Yeah? O, oh, yn bendant. Oedd hwnna, es i'r coleg yn Abertawe, um, cyn hynny nes i dreulio tipyn bach o amser ym Mhen Llun yn ardal uh, Llithfaen a Llanelheuarn, felly oedd yn acen i, Unwaith eto yn addasu, felly oedd e'n Hefoes a Rwans a Llefrith, a oedd pobl yn garedig iawn, oedd yr Urdd o gymorth i mi, a a dwi'n dal mewn cysylltiad â'r un o'r um, pobl ifenc pryd hynny, o'n nhw'n yn yr ysgol, oedd wedi helpu fi, fi yn rhyw bymtheg, un ar bymtheg, a'r, ar, ar lleill yn iau na fi, felly oedd Y gwahaniaeth rhwngtha i fel dysgwr a'r rhai ai, ddim cymaint a hynny. Ac yym o'n i'n siarad â'r boi 'ma, Dilwyn, ac oedd e'n ddweud wrtha i, llynedd neu blwyddyn cyn 'ny pan o'n i'n cael peint bach yn Nghaerdydd, oedd e'n ddweud oedd e wedi cael ei syfrdanu fod y boi 'ma o Lunden wedi dod yr holl ffordd i Bwllheli ac oedd e'n siarad rhyw fath o Gymraeg. Chi byth yn gwybod shwt y'ch chi'n ddylanwadu ar bobl, ac o'n i ddim yn ymwybodol ar y pryd, jyst joio 'Steddfod Bro Dwy-, adeg 'Steddfod Bro Dwyfor, mawredd, hanner canrif nôl. Waw.
Ie, yeah, ond, ond, you know, i fod yn, yn deg uh, i ti, mae ma dysgu Cymraeg o bell yn her ychwanegol, wrth gwrs, ond yn y dyddiau yna, o dim ryngrwyd, felly anoddach siwr o fod na heddiw, a trwy uh, gwersi yn ardal Llundain nes di ddechrau, a wedyn y, y coleg. Just dweud ychydig bach mwy am y proses o, o droi o fod yn rhywun gyda bach o diddordeb, dyn ifanc gyda diddordeb yn y Gymraeg, i fod rhywun oedd yn gallu cynnal sgwrs. Sut, sut ath hynny? Wel, wrth gwrs, oedd y rhaglenni Cymraeg dal ar bbc One pryd hynny, amser cinio, a oherwydd nad oedd pob trosglwyddydd yng Nghymru yn cyrraedd Cymru, felly o'n nhw'n ail-ddarlledu rhaglenni, un rhaglen y dydd. Wi'n cofio dechreuad Pobol y Cwm, mi mor hen a hynny, fo a fe, y rhaglenni hynny. Felly oedd rheiny yn help, oedd Dewch i Siarad yn help, oedd Welsh is Fun, O gymorth. O'n i'n byw yn Harrow yng ngogledd yy yng ngogledd-orllewin Llundain, ac o'dd 'na gapel Cymraeg yn Harrow, a llethr Bryn Harrow lle saif yr ysgol fonedd enwog yna, lle a'th Winston Churchill ymhlith rhai ereill, ac o'n i wedi ca'l 'y nghodi fel anghydffurfiwr, dwi'n Methodist Wesley o ran cefndir crefyddol, felly oedd y daith o Methodist i Annibynwr ddim yn bell i ffwrdd, ac wrth gwrs o'n i'n cael y ddau beth, oedd 'na dosbarthiad y Cymraeg, o'n i'n defnyddio Welsh, Welsh Made Easy wi'n credu oedd y teitl gan ASD Smith, Caradar. Oedd e'n llyfryn hynod o hen ffasiwn, ond roedd 'na grŵp 'na a roedd pob un yn y grŵp 'da ryw, ryw afel ar y Gymraeg, a hefyd y gwasanaethau. Yym, oedd y canu yn hwyl, achos mwy, e, er fyswn i ddim yn cyfri'n hunan yn gyfr- yn grefyddol iawn, dwi'n dal i fwynhau canu emyn, Ond wrth gwrs oedd y bregeth, y bregeth oedd y, oedd y stori naratif cry gyda dechrau, canol, diwedd, ac roedd y gweinidog pryd hynny yn ymregethwr o wir safon i Stanley John. Ie. Yeah.
So, i, i bobl o gwmpas, y teulu ac ati, ffrindiau, oedd pobl yn syni bod bachgen yn ei arddegau yn ardal Llundain yn cymryd cymaint o ddoddordeb yn y iaith Gymraeg a mynd i capel Cymraeg heb unrhyw cysylltiadau teuluol. Mae'n Mae'n... Beth oedd yn dy yrru di a sut oedd ymateb y, y, y bobl o gwmpas? Roedd yna bach o gysylltiad i, mae'n rhaid i mi ddweud, ar ochr mam, oedd yna Gymraeg yn y teulu drwy briodas. Ac dwi wastad wedi ffeindio yn Swydd Amwythig, sdim mor yym agwedde afiach tuag at Gymru a'r Gymraeg yn y sir honno fel yn yn Swydd Henffordd, achos ma' nhw'n gwbod fod y Gymraeg yn iaith Dduw, achos ma' gymaint o bobl wedi clywed y Gymraeg yn jyst cael ei siarad fel mater o bob dydd. Yym yr ymateb odd, o'n i'n cael yng ngweld fel oddball ar y dege, ond roi 70e, roedd Cymru yn eitha cyffroes o tu allan, oedd y, oedd y, oedd y, yn wleidyddol, oedd pethau wedi digwydd, oedd yr arwisgiad yn niwedd y 60au wedi creu sefyllfa wleidyddol hynod diddorol, ac um, Ie, o'n i... o- o'n i ddim yn teimlo mod i'n od, ond wrth edrych nôl mae rhaid bod rhai pobl yn meddwl fy mod i'n od, ond dwi wedi gwneud tipyn bach o waith arna i yn hunan heddiw, yym, mynd i weld pobl sy'n gwrando arnoch chi ac yn rhoi cyngor i chi a hyn a'r llall. A dwi'n credu oherwydd y symud o gwmpas yn gynnar yn y mywyd, a ag y bwlch rhwngtha'i ym, a mrawd o ran oedran, a'r ffaith oedd neb yn yr, y stryd lle o'n i'n byw yn Harrow, yn Hatch End, oedd 'na ddim un plentyn arall, felly nes i greu byd i fi fy hunan, ac oedd byd Cymraeg a Chymreig yn eitha deniadol ac oedd y radio yno hefyd achos oedd y Gymraeg i glywed ar AM y Donfedd Ganol a, a os o'ch chi, os o'ch chi'n sefyll ar ben gwely a troi'r set radio o gwmpas y lle. Felly oedd yna elfennau gwahanol ac um, Yn ffodus braf, ar ddiwedd y daith yn Harrow, dyma fi yn mynd i brifysgol gyda diddordeb mewn darlledu. Beth oedd yn Abertawe? Gorsaf radio fasnachol gynta' yng Nghymru, dwyieithog, tic tic. Gorsaf radio i fyfyrwyr ar gampws Coleg y Brifysgol Abertawe, Tic. Ac oedd Abertawe yng Nghymru? Tic. Ac erbyn diwedd y mlwyddyn gyntaf, o'n i wedi ychwanegu tip tic arall, hynny yw, nes i sefydlu rhaglenni Cymraeg ar radio colegol Abertawe. So, mae ffawd, mae amseriad a bach o lwc wedi bod yn rhan o'r stori 'ma. Ie, yn sicr.
So, sôn am y coleg, yr amser yna oedd yr amser pan nes di ddatblygu'r hyder a'r gallu i gynnal sgyrsiau naturiol cymdeithasol yn Gymraeg, ond oedd e, oedd ti'n cymysgu gyda Cymru Cymraeg eraill. Pa fath o brofiad oedd hynny a sut oedd, oedd, oedd y profiad yna o ran datblygu hyder a, a, a pobl o gwmpas yn, yn bod yn gefnogol i, i ti fel, fel siaradwr newydd? Wel, ffawd, lwc, unwaith eto. Taswn i wedi cyrraedd ar y, y dywyrnod penodedig i mi gyrraedd fel baban, byswn i wedi mynd i'r coleg flwyddyn ynghynt. yn 75. Yn 76, roedd dau lawr Cymraeg dwyieithog wedi sefydlu yn un neu, uh, mewn un o neuaddau preswyl Coleg y Brifysgol Abertawe, fel, uh, fel oedd e pryd hynny. A ges i le ar un o rheini, 70 llawr neuadd Sibley. Ac roedd yna rhyw bimp ar ugen o fyfyrwyr yn byw 'na. Mwy na lai pob un yn siarad Cymraeg. Oedd 'na dri oedd wedi dysgu Cymraeg hefyd ar, ar y llawr yna. Fi, bachgen o'r enw Stephen Morris, ath mlaen i fod yn athro, hynny yw proffesar o Gymraeg yn, yn Prifysgol Abertawe, a Mike Birtwistle, uh, oedd yn gyf, ddau yn gyfeillion agos, Mike uh, yn ffrind o hyd, ac aeth e ymlaen i fod yn newyddiadurwr. Felly, oedd 'na ryw yym lager, os galla i ddefnyddio, nid lager cwrw, lager da, dau A, hynny yw, yy, fath o wersyll lle ma', chi'n gallu fod yn amddiffynnol o ran yym, o ran ymladd mewn rhyfel, ond yn ein hachos ni, oedden ni'n rhannu profiadau o ddod o'r ddamcaniaethol, dysgu iaith i'r ymarferol, ac wrth gwrs, o'n i wedi treulio amser yn y gogledd, ac oedd y rhan fwya' o bobl, alla i fynd rownd y llawr nawr, oedd 'na bobl o Rydaman, oedd 'na bobl o Aberteifi, Abergwaun, wes wes, oedd 'na bobl o Hendy Gwynardd Daf, oedd 'na gwpwl o bobl o Gaerdydd, o Ryfelen, felly a llawr deheuol o ran iaith, felly nid yn unig dysgu i sut i fod yn fwy gartrefol wrth siarad, ond hefyd dysgu i rhyw ffordd neu gilydd penderfynu ar shwt i siarad, mynd o'r hefo i'r gyda a'r hyn a'r llall, ac o ganlyniad dwi'n credu i i fyw ar y llawr yna, mae gen i ryw generic acen de Cymru ish a ond nes i yr prawf ma' na brawf rywle fi'n credu yn New York New York Times pan ma' nhw'n gofyn am shwt yy pa enwe pa geirie chi'n defnyddio am hyn a hyn ac yn ôl hwnna dwi'n rhywun o o m- Morgannwg ganol a ond gyda Dylan mawr o'r Gorore a tipyn bach o ardal Manceinion a ma' hwnna actually yn neud sense. Ond mae yn anodd ac yn heriol i ddysgwr i benderfynu ai mabwysiadu acen neu geirfa a mynd ar ar ar ôl tafodiaith. Fi'n credu fod tafodiaith yn peth Mae'n rhaid i chi fod yn gercus, yn, yn, yn, yn, yn ofalus amdano, achos am i fynd yn dafodieithol cant y cant, mae'n rhaid i chi trochi eich hunan yn, yn ha tafodiaeth bynnag. So unrhyw fath o hwntw generic o ran y nefnydd o'r iaith.
Ie, yeah, ie. Yeah. A dyna fe wedyn, uh, gyrfa radio yn dechrau, gyrfa darlledu yn dechrau yn y coleg, fel ydych chi'n sôn, wneud raglenni radio yn Gymroeg, ac oedd hwnnw yn ddechrau gyrfa lwyddiannus iawn i, i ti. Um, mae cymaint gallen ni drafod am hynny, ond Podlediad am y Gymraeg a dysgu Cymraeg yw hwn, felly mm. o ran dy yrfa di, sut mae'r Gymraeg wedi bod yn bwysig, pa rôl mae wedi chwarae, ble, ble mae'r Gymraeg wedi mynd y ti o ran dy yrfa darlledu? Er y mod i'n yn Awstralia, dwi'n dal i werthfawrogi yr iaith pob dydd o ran yr hyn dwi wedi cyflawni, achos nath ddysgu Cymraeg wella yn Saesneg, mae'n gramadeg i yn well o lawer oherwydd y ffaith fy mod i wedi dysgu ail iaith, a hefyd ges i profiad o ymwneud â straeon mewn ffyrdd gwahanol. Ma'... ac wi'n credu ddysges i sut i drafod pobl, sut i ddelio â phobl yn yn ystod 'yn blynyddoedd yn Sain Abertawe ac yn y y bbc yn ardal Abertawe, Castell-nedd, Cwm Tawe, ffordd 'na, achos am sut alla i roi fe? O, os ydych chi'n mynd mewn fan ni gyda gradd a microffon, fyddech chi ddim yn cael lot o hwyl yn cael pobl i siarad. Oedd rhaid i chi deall siwt i fod, ac wrth gwrs, pryd hynny ac i raddau o hyd, yn ei wedi Cwm Tawer, Ystrygynnus, Yslyfera, um, cymunedau Cymraeg a Chymreig yn bendant oedden nhw, ac Am, felly, heb y Gymraeg, fys ni ddim wedi... fys ni ddim wedi deimlo mor gartrefol yn y cymunedau hynny. O'n i wedi gweld bobl yn dod i mewn ar ôl graddio neu wedi dod i mewn o lefydd eraill. Dwi ddim yn dweud am funud nes o'n i'n well na neb, ond oedd y Gymraeg yn agor drws i shwt gymaint o bobl, bethe, oedd y bobl yma oedd heb y Gymraeg, a o'n nhw ddim yn sylweddoli, ac mae yna'n ddyled mawr i mi, ac hefyd dwi wedi gwneud pethe oherwydd y Gymraeg o hyd, mae cyfrannu i Radio Cymru yn fraint, wedi sgwennu i gylchgrawn barn, sy'n anrhydedd, a dwi wedi gwneud ambell i beth i deledu, felly, yym, Dyw e ddim yn rhywbeth ar wahân. Mae'r, mae, heb y Gymraeg fysa mywyd angerfa wedi bod yn gwbl wahanol. So, Andy, gweithio yn y cyfryngau yn ystod yr 80au yng Nghymru, felly, yn y bbc, um, a wedyn Symud i Awstralia? Pam wnest ti symud i Awstralia? Oedd 'na resymau personol, o'n i wedi ymweld â'r lle yng nghanol yr wythdegau, ac fel oedd Cymru yn gyffrous yn y chwedegau a saithdegau, roedd Awstralia yn hynod o gyffrous yn yr wythdegau, achos oedd Bob Hawke a Paul Keating yn rhedeg y wlad, ac roedd y wlad wedi mynd o o fod yn er yn ddeuddeg awr ar y blaen o ran amser, deng mlynedd yn ôl o ran y ffordd o fyw, ac oedd e'n ddegawd lle oedd y diwylliant Awstraliaidd, os liciwch chi, yn ehangu ac yn esblygu. Ac um, i fynd nôl i Abertawe, a rhyw noson lawiog es i mewn i sinema Yym, ac roedd ffilm o'r enw Picnic at Hanging Rock ymlaen, ac wi'n cofio mynd nôl i'r lloriau Cymraeg yy yn yn Neuadd Sibley a dweud wrth bobl fod fi newydd weld ffilm oedd yn ffilm Ewropeaidd. y naws, hynny yw, nid Engles Americanaidd, ond oedd e'n Saesneg ac yn dod o Awstralia, achos oedd cyfan o'n i'n gwybod am Awstralia yn y 70au oedd criced. Erbyn canol yr 80au o'n i'n yn fwy ymwybodol o'r wlad a'i, a'i phobl. Um, ac yna, gwesymau personol, symud draw fan hyn, a dwi wedi byw ym mhobman. Unwaith eto, um, o gwmpas sy'n dipyn o o o stori 'da fi. Dim ond yn y ddeng mlynedd ddwetha wi wedi teimlo fy mod i wedi bwrw gwreiddie, a hynny yn Canberra. Ond wi wedi byw yn Sydney, Melbourne, Wollongong, a yy yy yy s- i'r de o Sydney yn mewn ardal sy'n debyg iawn i Port Talbot, ac yn wir gafodd de Cymru newydd i enwi ar ôl yr ardal yna, a hefyd wedi byw yn Perth. So wi wedi bod o gwmpas y lle a wedi gweithio mewn teledu masnachol, teledu a darlledu cyhoeddus yym ond dwi'n teimlo wi w- w- dwi wedi bod yn ffodus, yn lwcus, wedi creu yn lwc achos ma' cychwyn gyrfa newydd yn naw ar ugain oed yn dipyn o beth ac yym ond nes i lwyddo i neud a Dyma fi yn edrych mlaen at gyfres yr Ashes ac um, rhaid gyfadde fyddai ar ochr y cangarew, nid y llew. Wel, ti'n Aussie go iawn nawr.
Ti'n right, mate.
a yn, yn Australia, ers cymaint o amser nawr, um, roed bod ti ddim yn dod ar draws y Gymraeg yn dyfywyd o ddydd i ddydd ac ati. I roi bobl sy'n sy'n symud tramor, mae, mae cadw'r iaith yn, yn her, ond drwy ti wedi cadw'r iaith um, yn, yn fyw yn dyfywyd, sut, sut dwi ti wedi wneud hynny a pa ran mae'r Gymroeg yn, yn chwarae yn, yn dyfywyd yn Australia ac yn, yn dy waith hyd yn oed? Wy'n credu yr arferion nes i ddechrau wrth ddysgu ac wrth um, gryfhau y weithred o ddysgu, sef gwrando, gwylio a darllen. Wi'n credu fod darllen yn bwysig, ac hyd yn oed cyn gyfnod uh, y BBC Sounds ar alw ar S4C byd eang. Oedd na wastod lyfrau o'n i wedi prynu o Gymru neu oedd rhyw rhai wedi ddanfon fel anrhegion. A nawr, mae'r ma darllen yna, mae'r gwylio yna, yn yr hen ddyddiau ar dapiau VHS, um, yn rhan o mywyd i, ac, yn, ac dwi'n dewis a dethol y cynnyrch yna, fel wy'n dewis a dethol gwylio a gwrando ar OT Iwerddon, a darllen y New York Times a'r New Yorker a'r Irish Times. Felly, um, O, ond o ran cadw'r Gymraeg, mae yn heriol. Dwi ddim yn un mowr o, ar y lleia, o ymwneud â'r um, y diaspora a, a diaspora sydd wedi cael ei, ei threfnu um, am resymau Gymysg fi'n credu, pan gyrraeddes i fan hyn oedd yr alltudion yn tueddu i fod yn or-ramantus am y Gymry, am yr hen wlad. Ond erbyn hyn mae hwnna wedi newid hefyd i'r cyfeiriad cywir yn 'y marn i, ac mae un o'n cyfeillion penna' yma yn Canberra, dwy filltir lawr y stryd ac o Bethesda, ac Alla i warantu, os ydyn ni'n cerdded o gwmpas canol camera yn siarad ar ôl cael peint a pryd o fwyd, yn siarad Cymraeg, dyn ni'n dod ar draws rhywun sy'n siarad Cymraeg. Yn wir?
Ma'n, Hyd yn oed yn Canberra? Ma'n ym mhob man. Dwi wedi bod yn, dwi wedi bod yn cerdded lan Castro Street yn San Francisco, sef canolfan y bywyd hoyw Americanaidd. Mae yna baneri enfysaidd ym mhob man, a ni'n dau yn siarad yn Gymraeg, ac roedd 'na bachgen arall ar yr ochr arall y stryd yn jyst yn gweiddi yn Gymraeg arnon ni ac yn cario mlaen cerdded. Felly, Fantastic. maen nhw ym mhob man. Ie, yeah, os ydych chi'n chwilio amdan nhw, gwrando amdan nhw, neu hyd yn oed os chi ddim weithiau, maen nhw'n well, uh, pobl lan ym mhob man. Mae'n mae berygl. Mae, Dwi'n dwi edmygu'r sawl sy'n dysgu dramor, a dwi wedi ymwneud rhyw dig a ambell i ddosbarth uh, o gwmpas y lle, um, ac i wneud pwynt, nid gwleidyddol da eg fawr, ond eg fach o bosib gwleidyddol ddarlledu, mae colli BBC Sounds ar alw yn uffar o glec i ymdrechion bobl i ddysgu iaith. unrhyw iaith achos ma' ma'r ma'r bbc Sounds a'r a'r gallu i tro- yy troi fe nôl a gwrando a neud yr un peth a neud yr un peth mor ddefnyddiol i ddysgwr. Ond dyfalbarhad, dyfal donc a dir a garreg, meddai'r hen air. Dyfal, ma' ond ma' dyfal donc ond yn mynd â chi Reuben. Ma, ma, wi'n credu fod 'na angen agwedd iach, a hefyd, beth yw'r gair nesa, cyfeillion? Tipyn bach o lwc, a tipyn bach o ffawd yn y bobl chi'n ddaru draws. ac boed yn ar yn Mhenllyn yn y saithdegau, a Choleg y Brifysgol yn y saithdegau, Caerdydd ac Abertawe yn yr wythdegau. A ddes i ar draws bobl sy wedi, sy'n dal yn 'y mywyd i, ac oedd yn hynod garedig, achos mae pob dysgwr yn mynd drwy'r profiad erchyll 'na pan chi'n stryglan siarad, stryglan cynnal sgwrs a chi'n gwybod fod eich Saesneg chi yn waeth na Saesneg y person sy'n siarad â chi yn Gymraeg. Ond ond ma' r- mae'n rhywbeth am... mae'n yna rhywbeth... wel mae'n r- rhyw elfen intellectual yn perthyn. Mae rhaid i chi derbyn y ffaith eich bod chi ddim yn mynd y person i chi yn yr iaith arall. O, rhoi hwnna i'r neilltu, anghofio am hwnna, ond chi'n pers... A, a dwi'n credu eich bod chi'n berson wahanol pan chi'n byw yn y, y bywyd Cymraeg. Mae yna rai bobl lle mae'r mae perthynas ieithyddol yn un cymysg o ran iaith, ond wi'n gwybod os mae'r ffôn yn canu a dwi'n clywed Cymraeg yn gynta gan y rhyw rhai yma, wi'n gwybod fod naill ai rhywbeth hapus neu rhywbeth trist neu rhywbeth pwysig yn mynd mlaen. Ac wrth gwrs, yn ar ben popeth arall, dysgu iaith a, ac yna y gallu i wneud puns yn ddwyieithog, ac sdim byd gwell na puns. A'r elfen arall, wrth gwrs, yn, yn, yn dy achos di ac, ac achos llawer o bobl, yw ffeindio rhywbeth sy'n ddiddorol i chi a defnyddio'r Gymraeg yn, yn y peth yna, yn dy achos di, darlledu, siarad â pobl, a ti di cyfuno'r ddau rili mewn ffordd, uh, ond wyt ti, ti di defnyddio'r Gymraeg yn dy yrfa, a mae hynny wedi agor, agor mwy o gyfleoedd i ti o ran mm -hmm. siarad y iaith hefyd.
Mae hwnna yn bwynt hynod o bwysig a diolch i ti am wneud. Achos weithiau pan chi dysgu mae popeth yn fwriadol. Chi'n wneud pethau oherwydd fod rhaid i chi. Pan chi'n wneud pethau a mwynhau y peth, o, ac mae yn Gymraeg, neu mae'r iaith yn perthyn iddi, mae, mae'n just fel y busnes ma o groesi'r bont rhwng gwrando ar a chlywed y radio. Ac a, mae hwnna yn bwynt pwysig iawn. Um, a mae ma cael gyrfa yn y ddwy iaith yn peth mowr. Um, a oedd joio canu yn peth da. Ac hefyd, um, fel o'n i'n dweud yn gynharach, mae agwedd mor bwysig. Alla i ddim orffen y sgwrs yma heb sôn chydig bach am y podlediad rwy ti'n neud, a dwi'n mwynhau'n fawr iawn, Raglen Cymru, um, sy'n llawn cymaint o hanesion a pethau sydd wedi digwydd yn y gorffennol a'r archif, a hefyd sôn am y presennol o ran radio, teledu a'r uh, byd darlledu digidol. Um, just dweud wrth uh, pawb sy'n gwrando ychydig bach am y podlediad, pam, pam rwy ti'n neud hynny, beth mae pobl yn gallu disgwyl wrth rando?
Wel, mae'n through line, beth bynnag yw hwnna yn Gymraeg, o'r bachgen bach yn eistedd o flaen y set teledu, 30 mlynedd nôl, achos mae'n ymwneud â darlledu ac mae'r podlediad yn y Gymraeg, a dwi'n wneud y podlediad o Awstralia, felly edrych ar hanes darlledu, a mae 'na ambell i stori rhyfedd darlledu yn Gymraeg o ddilyn yn ugeiniau'r ganrif ddiwetha', achos oedd y bbc yn gwrthod darlledu rhyw lawer yn y Gymraeg. Yym, a busnes o ddarlledu o Fanceinion ar deledu annibynnol, ar gychwyn teledu annibynnol. Felly mae 'na mae 'na hen straeon, ond dwi'n benderfynol o beidio fod yn hen ddyn blin ac yn jyst adrodd hanes i bobl yn genedlaeth i. Felly dwi'n esblygu i gynnwys bobl fel Steff Morris, sy'n YouTubiwr, a a hefyd gan amod i wedi bod yn newydd-addurwr, o ddarlledwr, a pam mae straeon wedi torri, fel er enghraifft colli Capital Cymru yng Ngogledd Cymru ac yna y holl helynt bbc Sounds, chi byth yn anghofio shwt i wneud stori fel newyddiadurwr. Felly, dwi'n Wi'n cymysgu pethe fel mae Plantos yn dweud ac dwi'n cael... dwi'n am gael bobl annisgwyl. Dwi wedi cael enwau mawr fel Beti George, Richard Wyn Jones, Fôn Rodric ond wi hefyd wedi cael bobl sydd ddim mor adnabyddus ond sy â straeon mor ddiddorol. Mike Parker sy wedi bod ar dy bodlediad tithe wedi bod a oedd Mike a finne, Mike o Kidderminster, fi o Fleetwood, yn sôn am hiwmor y Saeson am Gymru a'r Gymraeg. Ac os, os o'n i'n am gynnig un benod i'r gwrandawyr o'r podlediad hwn roi gynnig ar rando ar rhaglen Cymru, um, y, y benod yna, a wy'n credu y teitl oedd A Glywsoch Chi Hon? Ac um, oedd, oedd Mike a Rene yn gallu ddweud pethau Nid yw Cymry sydd wedi cael eu geni a'u magu yng Nghymru byth yn gallu dweud, achos ni'n gallu fod yn gas i'r Saeson.
Wel, dyna plug bach i, i raglen Cymru. Na i cynnwys um, y linciau yn y show notes, yn y nodiadau i'r, uh, podlediad yma, ond uh, Diolch i ti Andy am, am bopeth rwyt ti'n neud gyda Rhaglen Cymru a cadw'r iaith yn fyw a cefnogi pobl eraill a diolch yn fawr am rannu yr stori am ddysgu'r Gymraeg dwi'n siŵr bydd yn ysbrydoli llawer o bobl sy'n gwrando so diolch yn fawr am dy amser a wel mae'n bore yma yng Nghymru ond dwi'n siŵr bydde di'n mynd i'r gwely cyn bo hir. A na mae ma swper ar y ffordd ond diolch o galon am am y gwahoddiad. A wi am cynnig gwahoddiad i ti ddod ar rhaglen Cymru i sôn am dy faes gweithio di, sef cyfathrebu, achos dwi wedi neud peth o'r gwaith yna, so fe fydd na gwahoddiad yn y post. Diolch yn fawr, Andy. Hwyl fawr, diolch. Ta-ra. Wel, diolch i Andy, a diolch i chi hefyd am wrando! Os dych chi wedi mwynhau'r sgwrs yma, beth am rannu'r podlediad gyr'ych ffrindie? A chofiwch i roi adolygiad ar eich hoff ap podlediadau. Gallwch chi anfon eich sylwadau a chwestiynau trwy e-bost neu Mastodon, mae manylion yn y nodiadau. Tan y tro nesa, hwyl fawr!